جیرھا اوندے در تے ویندے پاگل آ اللہ اوکوں ہر شے ڈیندے پاگل آ جیرھا اوندے در تے ویندے پاگل آ اللہ اوکوں ہر شے ڈیندے پاگل آ رو رو کے درزانی آہدی بیٹھی ہئی

وقت وی کہیں دے نال الیندے پاگا لا ڈیکھ بڈھیپا بھوئیں تے میکوں کھیڈن ڈے بچپن میکوں یاد کریندے پاگا لا مہربانی مہربانی ڈیکھ بڈھیپا بھوئیں تے میکوں کھیڈن ڈے بچپن میکوں یاد کریندے پاگا لا اور اج کل ہاں تے خنجر یار مریندے ہن اج کل ہاں تے کون سمیں دے پاگالا اج کل ہاں تے خنجر یار مریندے ہن اج کل ہاں تے کون سمیں دے پاگالا توں جو عصمت عصمت آہدا ودا ہیں میکوں ارشن لوگ سڑیں دے پاگالا ہمیشہ خوش ودا رہوے میݙی جند جام تھیوے نا میݙا تھیندے تاں تھیوݨ ݙے اوندا نقصان تھیوے نا ہمیشہ خوش ودا راہوے میݙی جند جام تھیوے نا میݙا تھیندے تاں تھیوݨ ݙے اوندا نقصان تھیوے نا اساں نہ مر ونجوں پچھیں ساڈے جیوݨ دا کیا فائدہ ساڈے کولوں تیڈا پورا کوئی فرمان تھیوے نہ اساں نہ مر ونجوں پچھیں ساڈے جیوݨ دا کیا فائدہ ساڈے کولوں تیڈا پورا کوئی فرمان تھیوے نہ اور ہمیشہ کیتے ہاتھ ساڈا چھڑیں دا پئیں تا کوئی ڈر کہیں نہیں ہمیشہ کیتے ہاتھ ساڈا چھڑیں دا پئیں تا کوئی ڈر نہیں اساکوں چھوڑ کے تیکوں ولا ارمان تھیوے نا مہربانی اساکوں چھوڑ کے تیکوں ولا ارمان تھیوے نا اور اون بڈھڑے دا جے ڈوک سمجھوں پہاڑیں توں بھی وزبا رہے اون بڈھڑے دا جے ڈوک سمجھوں پہاڑیں توں بھی وزبا رہے جے کہیں دھیریں دی شادی لیوں کٹھا سامان تھیوے نا مہربانی اور گھنگھوٹی وچ دعا بچڑے کوں ݙیندی ٻیٹھی ہئی ہک ماء گھنگھوٹی وچ دعا بچڑے کوں ݙیندی ٻیٹھی ہئی ہک ماء اوندے نسلیں دا وت نوکر میݙا اے خان تھیوے نا مہربانی مہربانی سائیں گھنگھوٹی وچ دعا بچڑے کوں ݙیندی ٻیٹھی ہئی ہک ماء اوندے نسلیں دا وت نوکر میݙا اے خان تھیوے نا اور میڈا ارشن میری حالت نظر دی نہیں پئی تیکوں میڈا ارشن میری حالت نظر دی نہیں پئی تیکوں محبت بھول کے بھی تیکوں میڈا بھائی جان تھی وے نا مہربانی آخری غزل سی چھیکڑی وقت ول وی تیکوں یاد کریندے پئے ہیں اوکھا بھاویں سوکھا وقت یار کٹیندے پئے ہیں ساڈی آل اولاد بھی ساڈے نال کرے سی ایویں اساں اپنے پیو کو ولدے جیویں ڈیندے پئے ہیں ساڈی آل اولاد بھی ساڈے نال کرے سی ایویں اساں اپنے پیو کو ولدے جیویں ڈیندے پئے ہیں اور پتے ساڈا شہریں دے وچ دل وی لگدے یا نہ پتے ساڈا شہریں دے وچ دل وی لگدے یا نہ اپنے پیو ڈاڈے دی وستی چھوڑ کے ویندے پے ہیں مہربانی پتے ساڈا شہریں دے وچ دل وی لگدے یا نہ اپنے پیو ڈاڈے دی وستی چھوڑ کے ویندے پے ہیں آہدن چنگا کائنی ہوندا دل دا کھوٹا بندہ دل دا صاف نہیں ویں توں تیکو صاف ڈسیں دے پے ہیں مہربانی آہدن چنگا کائنی ہوندا دل دا کھوٹا بندہ دل دا صاف نہیں ویں توں تیکو صاف ڈسیں دے پے ہیں تیرے باجھوں خوش ہیں عرشاں نساں ڈاڈھے خوش ہیں تیرے باجھوں خوش ہیں عرشاں نساں ڈاڈھے خوش ہیں کہ جڑا اے چٹی چٹ تے کوڑ مریں دے پے ہیں